Y cam nesaf yw ychwanegu dylysu. Felly, ar pob un o'r mewnbynau yma, mae angen bod ni'n dylysu a cyfyngu ar y mewnbwn posib er mwyn lleihau gwallau. Ar y user type, byddwn yn ychwanegu dylysiad newydd, felly ni'n mynd i cychwyn gyda while true. Nawr, mae angen bod pob un o'r mewnfynau yma nawr yn symud ar draws. Felly, control a square right bracket, yn mynd symud mewn. Yn mynd cychwyn if user type yn hafo i, ond cofiwch, ni'n mynd i defnyddio hafo hafo. minus 1. Ni am wneud symud y defnyddiwr i'r main menu. A'r rheswm yw, ni'n mynd i dweud fan hyn ar llinell newydd to exit nid press type minus 1. A wedyn y lle lle oedd ar gyfer y mewnbwn. Nawr, mae hwn nawr yn y lle anghywir. Felly ni'n cael wared hwnna o fanna symud e i fan hyn. A ni'n yn sicr fod e o dan yr i bedol o'r user type. A bod y main menu, mae hwnna yn y lle cywir, ond fi'n mynd i wirio gan gwasgu tab, mae fe mewn un. Yr if nesaf ni'n mynd i wneud. If len, sef hyd, length, y mewnbwn ar gyfer user type, yn mwy na un nod, un digit, mi ar graff i neges i'r sgrin sydd yn dweud invalid input. Ac wrth gwrs, mwyn gwahanu hwn gyda'r llinell y newydd o cod hefyd. O, cyn i ni symud ymlaen, yn yr un yma, fi wedi dweud ewch i ffwythiant main menu, ond does dim ffwythiant main menu gyda ni ar hyn o bryd. Felly am y tro, newn ni cynhyrchu un def main menu ac argraffu neges i'r sgrin. am y tro. Main menu. Yr if nesa yn mynd i fod um, elif, nid if. Gan bod hwn yn UNEF, a ni gallu symud ymlaen ar ôl bod hwn wedi profi'n anwyd, ni'n symud i if nesa. Felly, os mae hyd y mewnbwn yn mwy na un, invalid input, elif, sy'n golygu os mae'r hyd yn hafal i un, yna symud ymlaen i wneud yr un nesa. Felly, elif, int,

Un o'r graffu neges i'r sgrin sydd yn dweud invalid input eto. Gwallt fyna. A ni'n mynd i'n defnyddio'r cod yma i ddweud unrhyw beth sy'n fwy na dau y tro yma. Chos dim ond un neu 2 yw'r atebion cywir, oni bai minus 1 wrth gwrs, ond ni wedi sôn am minus 1 fan hyn. Nawr, unwaith ni wedi rhoi'r ellips mewn, ni angen gwneud un bach ychwanego a fi am ychwanegu hwn i'w ben fan hyn. Elif user type dot is digit. So ni'n wirio nawr os mae'r mewnbwn yn rhif neu yn llythyren. Not equals to, felly yr exclamation mark fan hyn yn golygu not equals to, true. argraff i neges i'r sgrin sydd yn dweud Please enter a number. A wedyn ar y gweilod fan hyn i mi ychwanegu else break. Sy'n golygu, os ar unrhyw achlysur o fan hyn i fyna, mae un o'r rhain, y rheolau yma, wedi torri, ni'n torri allan o'r lŵp yma, a ni'n mynd nôl i'r dechrau, a ni'n mynd trwy eto, nes bod y defnyddiwr mewn, wedi mewnbynnu 1, 2, neu minus 1, er mwyn dod allan o'r rhaglen. Dyna diwedd fideo 3. Newn ni y dylysu ar gyfer enw defnyddiwr cyfrinair 1 a cyfrinair 2 yn y fideo nesa.